Гӕдиаты Цомахъ Хӕлуарӕг ӕмӕ мыдыбындз Комы нарӕг Дон хъуынтъызӕй цӕуы, фыцы къӕйтты хсӕн. Донӕн иуырдыгӕй дӕр ӕмӕ иннӕрдыгӕй дӕр лӕууынц рагон бӕлӕстӕ. Сӕ цъӕх къабӕзтӕ бадардтой, къухтау сӕ кӕрӕдзимӕ доны сӕрты. Райсомы хур ахаста йӕ цӕст цъититыл, рӕгътыл, стӕй ӕврагъӕй ӕрӕппӕрста комрӕбынмӕ йӕ тын, ныккасти бӕлӕстӕм, лыстӕгдӕр зайӕгойтӕм, ӕхсӕлыйы дзӕмбытӕм. Райсомы ӕртӕхтӕ хъазын цӕрттиваг халсары хъӕбыстӕ, алыхуызон цырӕгътау. Кӕс хӕлуарӕджы тынмӕ дӕр. Рухс уӕлдӕфы раст донфыцӕны сӕрмӕ Ферттывта зынджы стъӕлфынау, уый дӕр уӕлдӕр, уӕлдӕр. Ауагъта хӕлуарӕг йӕ тын иу бӕласы цонгӕй иннӕ бӕласы цонгмӕ доны фаллаг фарсмӕ, айтыгъта дардыл йӕ хӕс. Бамбӕхст йӕхӕдӕг, ӕнхъӕлмӕ кӕсы. Заргӕ-зарын хурӕфсӕст рухс уӕлдӕфы ӕрбатӕхы хъӕлдзӕгӕй мыдагур мыдыбындз. Тӕхгӕ-тӕхын ӕвиппайды бахауди мыдыбындз хӕлуарӕджы тыны. Йӕ уӕзӕй хӕлуарӕджы тыны ӕндах фӕцӕуы дӕлӕмӕ ӕнцад-ӕнцад. Донфыцӕны сӕрмӕ архайы, тухи кӕны мыдыбындз йӕхи суӕгъдыл. Ауыдта йӕ хӕлуарӕг дӕр, рауади йӕ ӕмбӕхсӕнӕй, фӕлӕууыд, фӕуайы йӕ фыдбылызы фӕндагыл. Схъазыд йӕ сау зӕрдӕ. «Нал мын аирвӕздзынӕ ныр», — зӕгъы хӕлуарӕг. «Сихорӕн мын сбӕздзынӕ ахӕм дзӕбӕх бон, ӕвзӕр дыв-дывгӕнӕг, дзӕгъӕлдзумы дыбындз». «Цы дын кодтон?» — сдзырдта мыдыбындз. Мӕнӕ мӕхицӕн мӕгуыр кусӕг бындз дӕн, ныууадз мӕ! Ӕмӕ та архайын систа йӕ лыстӕг къӕхтӕй йӕ тӕссонд базыртӕй. Доны пырхӕндӕг ауайы мыдыбындзыл. Доны уазал улӕфт ӕмхӕццӕ байдыдта. Фӕлӕ йӕ архайд нӕ уадзы уӕддӕр. Рауади хӕлуарӕг мыдыбындзы тӕккӕ цурмӕ, ракафыд иу хатт йӕ алыварс. Сӕ дыууӕ уӕзӕй хызы ӕндах фӕцӕуы донфыцӕнмӕ. Мыдыбындз фӕстаг риуыгъдӕй атыдта, стахти уӕлӕмӕ. Хӕлуарӕг та раст тӕккӕ донфыцӕны смидӕг. Уагълыйы дидинӕг адджын хъӕбыс бадардта мыдыбындзмӕ. Абадти йыл уый дӕр цингӕнгӕ. Хӕлуарӕджы та аууӕрста доны уылӕн ӕмӕ йӕ фехста дарддӕр дӕлӕмӕ.